hi guys uno ndi fulfilo richard blogger ubva ningi arita m multimedia sa vhunga nda tono ndilimuza na mulova uri namusi ndi ḓo vha ndi afha tsilandu magistrate court ndo ḓo pfa musi muḓinḓa mudzimu muhulwelwa u phaṱutshedza dzikhubu vha tshi ḓo vha khou ḓivhonadza phanḓa ha khothe yinoni ati um eh, ni ḓo zwi humbula kha musi toni refresha mihumbulo ya vhewe nga agasti vho phaṱutshedza dzikhubu vho dzimuwa beili beili vhe vha vha vha khou humbela ndi beili ya ya u tambudza lwa vhudzekani vhasidzana vhavhili muṅwe wane ndi wa 14 yeze ndi khaunthu mbili kha uḽa wa 14 yeze ha vha na ya uḽa wa last year ndi ndi ye ya tou vhuisiwa hedzinoni rape hedzinoni heyi milandu ine ro dzula ngayo zwino thi ine ro ḓa ngayo zwino a i ṱoma a u ṱumani na houḽa wa ri cape houḽa wa ri cape town ndi muṅwe wa ri thungo heinoni ye ra ḓa ngayo ndi heinoni yo iteaho hafhanoni venḓa thi so ro dzhena fhaḽani khothe ri tshi dzhena vha vhidziwa vhuphaṱhutshedzo sikubu vha tshi vhidziwa state vha sumbedzisa uri um vha khou nyanga u fhirisela phanḓa um date uri a dovhe a vhuya ḓivhonadze um vho vho thoma vha ri dzi thirty mara defense vha hana uri dzi thirty dzi kule then vha vhuisa uri dzi thirteen um a vhuya a ḓa ḓivhonadze bone vha ḓovha vha kha ḓi nyanga dzi directives from d p p zwi amba zwa uri vha ḓovha vha khou nyanga dzi instructions dza uri mulandu kuitise hani ṱhamusi i faculty ifhio ṱhamusi u ya high court kana regional kana ngo to ralo ngo to ralo thi vha ḓo kona dzi directives u bva kha dpp zwi amba zwa uri ri tshi vhuya nga dzi 13 ri ḓo vha ri khou ḓo pfha uri mini vho no dzi wanana kana a vho ngo dzi wanana uri vha ḓo dovha vha rimanda vha nga ḓi dovha vha rimanda habe kana ra vha ro vho no wana vho no wana um vho no wana phindulo ubva kha d p p um a ngo tovha na zwithu zwinzhi vhona na appearance yone yo vha a very a very brief appearance guys ndi kha ndi zwezwo kha ho mulandu wa wa muporofita vhone vhane vho ita application but um defense ya ya thetshelesa ya ya thetshelesa muimeleli wavho vha ya vha thetshelesa but a vho ngo ḓa vha zwi amba uri vho vha vha tshi khou ita application ya mini so a ri ngo fhedza ro zwi ḓivha vhathu zwi amba zwa uri zwiṅwe na zwiṅwe zwa ecasi yeni ya u tambudzela vhudzekani hafha venḓa ri ḓo zwi ḓivha nga dzi thirteen nṋe ndo dovha nda vhuya hafhanoni nga dzi thirteen nda ḓa nda thetshelesa uri ha ḓa iteani then i khou senga gai kana i kha ḓi dovha ya tou thoma ya ya ya ya ri manda na u swikela ri tshi ḓivha uri d p p vha ri mini nga heinoni case ndi zwezwo zwe nda vha ndo ḓela zwone ṋamusi guys bai Hi guys, and I'm Blogger, Ubanengi Arita M Multimedia. sa vhunga nda lone zwiḽimu dzana mulova uri ṋamusi ndi ḓo vha ndi afha ṱhoyandou magistrate court ndo ḓo pfha musi muḓinḓa wa mudzimu muhwelelwa u khou aṱutshedza dzikhubu vha tshi ḓo vha khou ḓivhonadza phanḓa ha khothe inoni athi um eh, ni ḓo zwi humbula kha musi toni refresha mihumbulo ya vhewe nga agasti vho i phaṱutshedza dzikhubu vho dzimiwa beili beili vhe vha vha vha khou humbela ndi beili ya ya u tambudzelwa vhudzekani mbasidzana vhavhili muṅwe wane ndi wa fourteen years ndi count mbili kha uḽa wa fourteen years havha na ya hula wa last year ndi ndi ini ye ya tou vhuisiwa hedzinoni rape yo hedzinoni heyi milandu ine ro dzula ngayo zwino thi ine ro ḓa ngayo zwino a i ṱwa a u ṱumani na hula wa ri cape hula wa ri cape town ndi muṅwe wa ri thungo heinoni ye ra ḓa ngayo ndi heinoni yo iteaho hafhanoni venḓa thi ee so ro dzhena fhalani khothe ri tshi dzhena vha vhidziwa vhukhaṱutshedzo sikubu vha tshi vhidziwa state vha sumbedzisa uri um vha khou nyanga u fhirisela phanḓa um date uri a dovhe a vhuya ḓi vhonadze um vho vho thoma vha ri dzi thirty mara defense vha hana uri dzi thirty dzi kule then vha vhuisa uri dzi thirteen um a vhuya a ḓa ḓi vhonadze bone vha ḓo vha vha kha ḓi nyanga dzi directives from d p p zwi amba zwa uri vha ḓo vha kha nyanga dzi instructions dza uri mulandu u itise hani ṱhamusi uye kha khothe ifhio ṱhamusi uye high court kana regionala kana nga u to ralo nga u to ralo thi vha ḓo kona dzi directives u bva kha d p p zwi amba zwa uri ri tshi vhuya nga dzi 13 ri ḓo vha ri khou ḓo pfha uri mini vho no dzi wanana kana a vho ngo dzi wanana uri vha ḓo dovha vha rimanda vha nga ḓi dovha vha rimanda habe kana ra vha ro vho no wana vho no wana vho no wana phindulo ubva kha DPP eh a ngo to vha na zwithu zwinzhi vhona na appearance yone yo vha a very a very brief appearance guys ndi kha ndi zwezwo kha ho mulandu wa wa muporofita vhone vhane vho ita application but eh defense ya thetshelesa ya thetshelesa muimeleli wavho vha ya vha thetshelesa but a vho ngo ḓa vha zwi amba uri vho vha vha tshi ita application ya mini so a ri ngo fhedza ro zwi ḓivha zwa zwi amba zwa uri zwiṅwe na zwiṅwe zwa i case yeni ya ya ya u tambudzelwa vhudzekani hafha venḓa ri ḓo zwi ḓivha nga dzi thirteen ndo dovha nda vhuya hafhanoni nga dzi thirteen nda ḓa nda thetshelesa uri ha ḓa iteani then i khou senga gai kana i kha ḓi dovha ya tou thoma ya ya ya ya ri manda na u swikela ri tshi ḓivha uri d p p vha ri mini nga heinoni case ndi zwezwo zwe nda vha ndo ḓela zwone ṋamusi guys bai